Yn ardal o harddwch naturiol eithriadol Ynys Môn, fe dderbyniodd y fynedfa i Lwybr Arfordir Cymru ym Mharc Gwledig y Morglawdd yng Nghaergybi arian i ddylunio, creu a gosod maes chwarae antur newydd, ynghyd â gwelliannau mynediad i'r safle. Golyga'r newidiadau yma fod rhagor o bobl leol yn treulio mwy o amser yn yr ardal ac yn teimlo mwy o gysylltiad efo'r amgylchedd naturiol. Drwy aros yn hirach yn yr ardal, Mae'r busnesau lleol cyfagos hefyd wedi gweld mwy o arian yn cael ei wario gan ymwelwyr. Mae tua 1,000 ar bymtheg hectar o fawndir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. A thrwy waith a wnaed ar brosiect adfer mawndiroedd gwydn, mae'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddiogelu'r ecosystem bwysig hon a'r agwedd hanfodol yma o'r tirwedd. O fewn bro'r sgydau, mae ardal pedair rhaeadr y Parc Cenedlaethol yn atyniad enfawr i ymwelwyr a'r cymunedau lleol fel ei gilydd. Ond mae'r safle poblogaidd hwn wedi gweld difrod difrifol ei gynefinoedd ac erydiad dan droed wrth i gymaint ymweld â'r ardal. Mae'n rhaid i bethau newid. a thrwy astudiaethau sy'n cael eu hariannu a gosod is-adeilwaith gwyrdd o gwmpas y lle, y gobaith yw y gall yr ardaloedd fod yn fwy gwydn ac y gall ymwelwyr eu mwynhau heddiw ac yn y dyfodol. Yn ardal harddwch naturiol eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, manteisiodd safle Moel Fama ar gyllid i wneud gwelliannau i'r ymwelwyr. Wrth i reolau Covid lacio, gwelodd yr ardal hon gynnydd yn nifer yr ymwelwyr lleol ac o ffwrdd, ac roedd yn rhaid gwneud rhywbeth i reoli'r safle hwn er mwyn i bob defnyddiwr allu ei fwynhau ac i rwystro unrhyw ddifrod pellach. Drwy ddefnyddio deunyddiau lleol, gwnaed gwelliannau i'r maes parcio sy'n asio gyda'r amgylchedd o gwmpas. Gosodwyd ymylon pren a rhwyll sy'n plethu efo glaswellt, sy'n golygu fod yr ardaloedd oedd wedi difrodi gan geir oedd yn parcio ar y gwair bellach wedi eu hadfer. O ran ffiniau Ardal Harddwch Naturiol Meithredol Gŵyr, mae prosiect adfywio blaengar wedi dechrau ym Mharc Gwledig Dyffryn Clyn. Mae gwella mynediad drwy osod pontydd ag adfer llwybrau, law yn llaw a gweithio efo grwpiau cymunedol a chreu strwythurau treftadaeth yn gam cyntaf yn y broses o wella'r parc gwledig. Mae cynefinoedd bywyd gwyllt lleol yn cael eu diogelu ymhellach drwy leihau erydiad a rhoi cyfle i fioamrywiaeth ailsefydlu. Drwy adael i bobl wybod am y rhwydwaith teithio llesol drwy'r parc, gan gynnwys llwybr seiclo rhif pedwar, a'r mwynhad o weld yr ystod eang o fioamrywiaeth, Mae'r prosiect yn darparu addysg ehangach i bwysigrwydd natur o fewn yr amgylchedd trefol. Fe ariannodd Cynllun Tirweddau Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy, nifer o brosiectau Llwythda yn ardal yng Ngharddwch Naturiol Eithriadol Pen Llŷn. Mae grisiau mynediad a meinciau picnic newydd sydd wedi gwneud o ddeunyddiau cynaliadwy neu rhai wedi hailgylchu wedi gosod. Mae'r llwybr i'r traeth, oedd yn arfer bod yn an wastad, wedi cael wyneb newydd, sy'n golygu fod pawb bellach yn gallu ddefnyddio. Cafodd y lanfa gychod hefyd wyneb newydd, ac mae gan y ward yn traeth bellach gwt pwrpasol. Ym Morfa Nefyn mae'r toiled presennol wedi wedd newid, gan ddefnyddio ynni adnewyddadwy o baneli solar a goleuadau eco i alluog i'r toiled fod yn hunangynhaliol o ran pŵer a lleihau llygredd golau. Mae ffynnon ddŵr wedi gosod, sy'n caniatáu i ymwelwyr ail-lenwi poteli. gan leihau'r defnydd o blastig untro. Gan fod Llwybr Arfordir Cymru gerllaw, mae hwn yn adnodd gwych i gerddwyr. Mae'r gwelliannau syml yma o fudd i ymwelwyr a'r gymuned leol mewn dau safle pwysig ym Mhen Llŷn. Ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, fe dderbyniodd yr awdurdod arian ar gyfer cynllun peilot i brynu tir ar gyfer dal a storio carbon. Prynwyd tua 30 erw o dir arfordirol. a ddefnyddwyd yn flaenorol fel tir pori organig, ac mae bellach yn cael ei adfer i wella bioamrywiaeth a chyfrannu at ddatgarboneiddio drwy ddal a storio carbon. Mae'r ymchwil wyddonol yn awgrymu y gall ecosystem gwair a phridd ddal rhwng pymtheg i ugain y cant o'r carbon a gynhyrchir. Nod y project peilot hwn yw edrych ar reoli glaswellt o'i gymharu ag ardaloedd coed a mawndiroedd. Gan barhau y datgarboneiddio, roedd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro hefyd 1.2 miliwn o bunnau i ddatblygu a gosod 74 o bwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan ar draws y Parc Cenedlaethol, a hynny mewn safleoedd allweddol, er budd cymunedau lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Gan ddefnyddio meysydd parcio a safleoedd mynediad presennol i'r Parc Cenedlaethol, y nod yw gostwng y defnydd o gerbydau petrol a diesel o fewn y parc. Draw yn ardal Twyni Tywod a Glanna Sensitif Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Dyffryn ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae cyllid wedi galluogi'r gwaith o drwsio llwybrau cerdded pren i ddiogelu ymhellach yr ecosystemau o fewn y warchodfa. Defnyddiwyd deunyddiau cynaliadwy hefyd yn Llyn Nantlla a Llyn Cwellyn, lle cafodd y glanfeydd eu hadfer i roi mynediad diogel i'r dŵr i bysgotwyr ac ymwelwyr. Yn y feithrinfa goed ym Mhlas Tan y Bwnc, mae cyllid ar gyfer mwy o offer a chyfleusterau wedi caniatáu i'r feithrinfa ehangu. Dyblu'r gallu i feithrin coed sy'n cael eu tyfu o hadau lleol, gan sicrhau bod coed yn parhau i fod ar gael yn yr ardal. Yn ardal harddwch naturiol eithriadol Dyffryn Gwy, mae cyfres o brosiectau gwyrdd a gwaith rheoli llifogydd yn naturiol wedi hariannu. Gosodwyd grisiau cerrig a hefyd canllaw newydd yn Rheadra Cledan wedi greu gan ofaint lleol. Mae lôn Chapel Hill, ffordd sydd ddim yn cael ei chynnal, wedi elwa o ddefnyddio deunyddiau lleol i reoli llifogydd drwy ddulliau naturiol. Yn y gorffennol roedd rwbel wedi gonchu gan law trwm yn cronni yn y ffosydd. gan greu rhwystr oedd yn ei dro yn achosi llifogydd yn lleol yn Nhyndir. Ac wrth i ran ddeheuol taith gerdded Dyffryn Gwy fynd drwy Barc Piercefield, mi fydd yr ymwelwyr sy'n mwynhau gogoniant yr ardal oedd mor boblogaidd gyda'r mudiad picturesque yn y ddeunawfed ganrif, yn defnyddio canllawiau newydd, ynghyd â grisiau cerrig sydd wedi hadfer gan ddefnyddio deunyddiau lleol.